Komedi dong i cawa me yot kom, wamito neno lok ma tye ka katti ki kunu. I cawa eni wabedo ki kero me miyo iwu wiye wiyene madongo ma tye ka timme i kin piny. Kadi bene nongo wan pe wadakta, komedi lok ma tye ka katti ki Uganda Cancer Institute ladorone nyo Executive Director ma kono tye ka wacci ni two me kanca pimme nyo niange matut tye ka a ki bot mon, co gitye ka weyo pimo kanca pingo? Lapeny eni gitye ka penyo ni pingo co weyo pimo two kanca? Two kanca komedo tye ka winye madwong Uganda Cancer Institute tye ka wacci ni pi lakodi life style ma dong kobedo dano tye kwede Dano weng nongo tye ki mutoka, dano weng twero dwoyo mutoka, iwot awota ki mutoka ka ipe kede ni itye i wi boda boda nyo itye i taxi, wot dong otwal kita cone dong peke, nyo tic nyo physical exercise eni dong peke, so en aye dong tye kelo gin ma dano lwongo ningo life style diseases nyo non communicable diseases i kin mon itye waco two cancer madwong aye tye icak breast cancer. Ee dong dwong otwal pa co ki waco co bene nongo breast cancer pe pat kadi bene acak gi peke kwed ma ki twot ma ki timo tye ka waco co tye ki nongo tye nongo bene breast cancer gitye ka nongo cancer ma mako kunyimgi pa co tye o madwong ento pola kare co ki tye waco pe ki tye pimme mon aye olo gi cito gi pimme.
Gin muweko tye kumeno

Ento cancer mukene ma nongo bino pol kare dano weyo. Now I think it's also the lack of information onyo awareness moni ma tye ni Emma. The first time ma ace aro ka pimme to just check for cancerous cells, amwinyo ki waco ni pol co ni omyero gu pimme me niang ka gi pe ki two cancer before they are the age of forty. Mano that was the information ma an anongo.

odoko dwong ngo dano nongo dong o going beyond the stages moni en aye dano discovering ni gitye ki ngo gitye ki cancer ka in pe ingeyo ki nino eni ni itye kwede gin ma i o mwaka pyera angwen ni nongo dong it has outlived nongo dong odoko dito cango ne nyo tyeko peko ne romo bedo tek lakodi lok ki kono chemotherapy kicit kiwango awanga kicit kono kitim gin ango ni is also very expensive ka ineno komiti ma dong inongo ni jami weng dong tye okwo tye matek the cost of living is kind of expensive romo bedo tek i kin gang ma megwa dong ngo ma pire tek gin ma pire tek aye ni pimo cancer i ot yat calo reproductive health marriage stops ot yat mogo matino tino ni it's just about ten thousand Alip apar, pien gin gimito, their interest me niang ni ingeyo yot komi is also part of their work, ni dano madwong otimo ngo, dano madwong opimme. Oweko watye wacce ni pe ikwo mwaka pyera angwen ma nongo itye ki two ma nongo pe ingeyo ngo mukelo two eni, cit i ot yat komedi ci pimme wek inge, pim ka kingeyo ni itye ki gin moni ma kilwongo ni cancerous cells, cancerous cells eni ongwidi mo matitidi ma kelo ngo, ma kelo cancer. Amito wacci ni when I work with persons with albinism, Emma, ka ineno komgi ma bedo me neno opaco paci, en a small wound, en a small wound i komgi ka gungwenyo can turn out to be a cancerous problem. Ci pol kare angeyo, calo an angeyo ni cancer is a big problem especially for the target group ma nongo abedo ka tic kwedgi ni. Ento pi jo macalo an eni ma we have the melanin ki ngo gini, ada amito mokone ni In a medical camp, what we had a medical camp i i botwa i area ma megwa. I medical camp ma ki organizing kak waye kitye ka pimo cancer. Co weng weko ni cancer is an issue for women. Pat iloko lok kom skin cancer ipoyo wiya uh skin cancer bedo gin a dano kombeddi ca okene i cayo tutwal i kin mon lok me were ki kombeddi were dong pe dong ki were macon cani me wii ni keken ba kunyo dong mon dong tuc atuca. Ituco ci gini mere cito dong i ngo? I remoni maber. Ento daktarine giwaco ni ka in iwero cikinni eni pe ibinongo kanca keken. Ca okene ka calo inongo awano mo ma nongo myero kibari, bar i cikinni bedo tekko nyo ka kibaro cangi ni otek pien nongo cikinni orep.
Rep pa del komi en aye weko cang pa bwur bedo tek. Dong ka cang pa bwur obedo tek-ki, bwur eni romo nongo other infections. Infections ma en nongo-ni En aye weko bur odet. Ka odet, it turns out into a cancerous wound. In ineno jo mukene ma nongo gitye ki wang bur madongo ma nongo pe ocangngi pien nongo gitye ki lakodi del kom ma nongo tye o style style ma nongo pe kiniang. Ento amito wacci ni wan weng wamito bedo ni wabed ni watye ma watye, ento tucce ki yat wek ibed kwar, I don't think is the right thing. You are beautiful the way you are and you are good enough.